Merhaba ji we re şeva we xweş be înşallah em bi xêr û xweşî bin. Meselay me îşev bi rastî pir xweş e. Werin xwe hazir kin werin ez ji we re bêjim mesela me îşev ji Sûriye ji gundekî Helebê nêz yanî gundekê dor Heleb e. Mesela me sala hezar û hey neh sed û heştê û yeka de dest pê kir. Xortek hebû ji bajarê Helebê bû, yanî ji gundê bajarê Helebê bû. Niv xwe Brahîm bû, çû li Kuwêtê dişixulî. Li Kuwêtê di şirketekê de dişixulî, bi xwe muhendis e. Wed'î xwe yî pirrî misteqir bû, xweş bû, heyatê xwe yî pirrî xweş bû, xurtekî pirrî neşît bû, pirrî rind bû, pirrî ekabir bû, yanî hetê xwe pir xweş bû. Yanî him di holî şixul de him holî yanî nêv mujtema de yanî nêv xelkê de yanî wedayê xwe pir xweş bû û wedayê xwe yê sihî jî û ê madî jî û gişkî xweş bû yanî ti awê xwe tune bû. Ti kêmoyê xwe bes dixwest bi zewicê yanî di qufîyê de hebû bi zewicê kê wenî kiwêtê opî wê wenî kiwêtê opî wî jî yanî To solo yanî wexto tolî solî şêstî de hota wê darê yanî hezar û neh sed û şêstî de hata kuwêtê yanî zor kuwêtê ye watay xwe li kuwêtê rind e mol û milkê xwe yê lê pir e pirî zengîn e lê yanî umurê opî wî pir temam e opî wî ye wanî kuwêtê li wir da şixulandinê. Rokê çû bo opî xwe mewdû ji opî xwe re vekir got ez dixwazim bizewicim opî pir kêfxweş bû dilê xwe de got Vaki diyonî ku qola zewacê kir mana dixwe kê qîzeke min bixoze temo qîzê wî hene. Yanî xurtekî eko birewrin de yanî got yanî hez dikir ino qîzekî wî bixoze. Ê got çibî kurê min li zewac rind e ji te re lê hema ne rind e xurtekî bînê te kî no xoze yanî.

Got, Çiro kurê min, belê serî te çî hîn te herî gund, qîskakê bînî vê derê. Çiro li dor te ti ji qîzik in, merê me ti ji qîz înî, merê me hene, tu çiro hîn herî hîn herî gund bixwezî û hîn serî xwe pê re bêşînî û hîn were yo nê yo nizom çi bibe. Qîz qîz merê te li vê derê ti ji ne yeke xwe bixweze. Yanî bes opik dixwaze yanî tişkî pêş çav xwe vekê yanî qîzeke wî bixwaze. Ew no israr la dibêje ez gelem cewhera bixwazime. Cewhera ji te got qîza filanî filên e nizam çikî li gundî me ye ez dilê min kete ke ez wê dixwazim. Opike ji vir de ji wê de no min sirre elem cewhera bixwaze.

Tiştekî bikim ku ez herim wê bixwazim. Min xisûsî vê hedefê min e, çi dikê hîn bifikirim em fikirmo. Ilim no no qedî ez hazir im ez kêm bixwazime. Bes gopê min ê heşta dixwazim te bi min re werî em herim vê qîskê bixwazin. Erê bavê min tenê birê min hene bes dîsa jî yanî te bo min yanî ji wan re muhimtir î. Te bi min re bihîn çêtir e. Go înşallah vê zîyaretê ku em derkevine herine sûrî temam hûn û her sol sol dorin zîyarê sûrî li me re merî me merî xwe ser yo gîdxin û vedigerin. Divê vê zîyaretê înşallah ku em çûne sûrî ez ê hem ji te re ser qîzikê qîzikê ji te re bixwazime. Birahîm pir kêfxweş dibê ku bi xwe wergojêr dibêje eno em ê herin yanî em ê herin bixwazine. Deqo, saeto, soniyo dijimêrê sebir nokê herî sûrî wê bixwaze.

Her kes dil dikeve kê. Yonî me şûra li wê derê do bi Cemalî xwe qîzik. Û gor wê Brahîm jî xweşik e, çeleng e, dirêj e û bi tûl û bi erd bîne gotî yonî xortekî pirî çeleng e ew jî û xwendiye û wed'ê xwe yî madî rind e. Yonî divê ku ez herim ser ekîd yonî no bê no. Havîn tê Brahîm û apê xwe rot bin dorine sûrî ziyara. Cem merî me merî xwe delo dibe em yenî herin li ser qîzikê berî herin ser qîzikê îşte birûyîn pirs dike li ser qîzikê ku weda qîzikê îşt dûnî yenî zewîcî ne zewîcî kesekî xwe heye kesekî xwe tenê wela pirs dike denêrê qîzik dibin qîzik yenî nîşankirî bî nîşana wê nîşanî vegerandine yenî vegerî nîşanî xwe vegerî ye fesexkirine elmuhim dorê Qîzik dorine ser qîzikê, qîzikê mol botê qîzikê dibên ehlewsela xûrtekî yûnî bînê te. Em pê şerif dibin ser serê me û ser çavê me tu xûrtekî ek kobirî û yûnî ti menay me tune em qîzikê bi te din bes em her ji qîzikê pirs dikin. Qîzik dibê ku ilem ez bibînim. Qîzik pê re rûdinê Qurik û ji qurik û hîn serde bû dila dibe. Yanî hîn gî jê hez dike, hîn zêde serde bû dila dibe yanî ku pê rûdine pê şû rê dike. Yanî qîzik yanî ew teve hev gî bi we dila kir. Wede ew yanî gî ser û bin kir. Ji qîzikê re dibê bes tu çi dixwazî ez di bin emrî te de me. Tu bes bê erê tu çi dixwazî ho Ez ji tergî nefz bikime. Qîzik dibê temam bes dixwazim ino ez tişkî bifikirim. Go ez ê bifikirim rayê xwe bidedim. Gog dibê temam. Ên dibê tem û bes no bes ji min re bêje mebdeîyen yanî halîyen yanî muvefeqiyet dihêlê tenê dibê no firsatê min de ez kê bifikirime.

Herre heftoke dinê, herre nizomçîkî dinê. Kurg dibê te bes ez kî înî din bisefirme. Înî ya dixwazim rê fehm bikim seba ez kî her me. Înî ya şixul ser şixulî xwe ma ez kî wergil vir bime. Du ro çend rû der bo ez dibê xeber jê re tê dibê qîzikê gotî ez ê nêmofiqim. Ro dibê dorê kuwê tê dîsa. Ê bes nefsî xweş dû te'bê xulq xwe teng dibê wedayê xwe gî dixeyirê nefsî xwe ênî kur ku bînê nê ne hemû ke nixweş kevê û pê xwe dibê kurê min vû mobînê te û qîzikê te tiştek tenê tu gonî dikî li ku mobînê te û qîzikê te tiştek hebê tu tê ji dû bikî.

Merî xwe xwedî xwe jêr dibêjin kurê me. Muqîzik di nê doxên cewê tinen in. Ti ê gewr dixwezî gewr e pirin. Ti ê eşqer dixwezî eşqer e pirin. Ti ê çavkes dixwezî çavkes çavkesk e pirin. Yanî nem û ilim va be. No no dibê hê ti ne ilim zikê cewhera bixwezim ne cewhera jibêjî ez no zewicim. Ê opê xwe dibê kurê min wela vona tu hole te tê doyî. Heto kî kîçe wenî şixulî xwe îhmol kî, holî xwe îhmol kî. Dibê ku tu zewacê dixwazî were ez qîzeke xwe bidadim. Dibê opê min wela qîzê te gî ser serê min ser çavê min. Ez wano bînî xwişkê xwe dihesibînim. Qîzê te gî şabo bin û rind in û eko birin bes ino dilê min

Qîzûk dibêje yanî te îtîrazê min ser kurik tenê tişekî kurik tenê kurikî rind e pes dibê ez li bo min yanî yanî ez naxwazim bizewicim. Ê xwedî pêda dikevin ser digerin ber digerin qîza me nabê wele winî nabê vî kurikî ji dest xwe bernede xûrtekî rindeyî şebo be ya ko bira û winî winî û qîzik jî dibêje Xeyr bi zorê qîzikê qona kirin. Didin qîzik dibê temûm, qîzik dibê bes şertê me hene. Dibê şertê te çi? Dibê nizûm bi qolonê me viqos viqos be. Qolonekî pir mezin dixwazê û viqoso zêr dixwazim û şertê min e esasî esasî ino ji Kuwêtê vegerê were li Heleb bişuxulê. Ku li Heleb şixulî Ez a pê ro bime. No, na şixulî ê gu bekî kurk dixweze te bi xwar bibe, go no. Go a pê ro norim. A no xozim her me wê darê û a no xozim jî yanî her ew tenê herê wê darê. Ê vê badî vo şart mertê winî girond winî kurk temû wedê xwî li kuwêtê xweşe, molê xwe û ayê xwe dûr kurk xwe li wê darê stiqror kirî û qut solin were.

Kurk bi kêf xwaş dibe kêf dike, dibê bes şertê xwe ne, dibê şertê xwe çi be zirotinê. Mona qoyil bû bes e. Got şertê wê çi be ez qoyilim. Ê dibê hek gudorik e, hek gudorik e binê şertê xwe çi yê, dibê çi yê. Dibên qoloneke pir mezin dixoze ye û nizom çiqo sos zêr dixoze ye û şertekî xwe yê ez sosî hê ino ti gere ji nerî kuwêtê ne şixulî.

Kur ku voye şartê xwe lê ku ez e seba wê. Ne bes Kuwêtê, ez e dinê gî bi terkîn me warime Sûriye. Ku ez konim û seba wê mucîzo bikim. Ez kom seba wê çi bê bikim. Mona wê ku erê, qed yo. Dilî wê çi dixweze ez di bin emrî wê de me. Jê re gotin mû tu bûdle bî, tu robî Korî xwe û îşê xwe û wê dayî xwe yê Kuwêtê gî biterkînî werî Sûrî. Lo guh ez gonim ne bes Kuwêtê biterkînim, guh ez ê dinê gî biterkînim hesaba wê. Tamo nizonim kurd bînê bodlo jê hez dike. Kon hesaba wê bê çi bê bike. Ê jê re gotin kêfo tê, qeror qerorê tê, kêf kêfo tê, sibe de ku tiştek bibe, Ti mesûlex ser qerorê xwe yî. Dibê erê, ez mesûl im. Robû bi opî xwe yî kuwêtê re şûr kir, got, Ji te were em kê ser li ser qîzgê qîzgê bixwazin. Qedî wê nê wefik bûn kê qîzgê bimedine. Got, Tu niha herî kê ser ser bixwazî bi zewcî? Got, Erê niha. Got, Çira, ecele te çi ye? Got, Niha nîşan ke qîzgê nas bike, çi ye?

Dore ser qîzikê, qîzikê dixwazin heta qîzikê ser şertê xwe hona ku gotî biro no nare kuwêtê di eqdê zewacê xwe de yo zîkir yanî wexta ku şêx mehrê wê dibirê ser wê kuwêtê yo zîkir ye. Elmim şêx mehrê wê birîn. û çûn heflo xwe çêkirin û bi kuzove çûne hindir. Bi kuzove çûne hindir îd hindir do kesek xênce xwedê û wana nizane çi çêdibe. Mesela me kî hîn ni dest pê bike. Em kê meselê hîn nijware bêjim mesele jî hîn nixweş dibe. Di hindir de berî ku kurik nêzika qîzikê bibê, qîzik dibê gudurike biroyîm. Ez kê ter tiştekî bêjim e. Dibê çiyê bêje. Dibê vê kerosî min ê gewr li min te dibînî. Dibê vê hem kerosî min ê bûklixî ye hem kefenê min e. Hîî dibê xwedê neke tu çi duwar got bêjî, dibê tu çi qemîşa xwe dikî, dûre emrî te be, dibê tu çi qemîşa xwe dikî wenî dibêjî. Tu çito vê şûrê dikî? Dibe gudorîke. Bes li min gudorîke. Vo kerosî min him ê bûklixî him kefena min e. Lê dibe tu çi vê şûrê dikî? Tu çi bi xwe bûdle dikî? Vo ji tu şûrin tu dikî ye. Vê ye vorê. Dibe îşev ya tê li min bisitirînî ya ji tê min bikujî û ji min re ferq nake.

Got, Çi tu winî dibêjî? Got, Wele ne qîzik im. Û serî xwe berda erdê û giriya û giriya. Got, Tu dixwazî min bikuje bi kêfî te û dixwazî min li ser min bistirîne bi kêfî te. Got, Çi bê bi kêfî te? Lê divê tu çawa wî vê şorê dikî?

Kur ki nizanê çi bikîn, sed mehatê xwe xur, kur ki xûnê xwe li ser vê qîskê da, mol û milkê xwe gî da vê qîskê, mehrekî yanî qolanekî pir giran da yekê, komek zêr jê re kir, şixulî xwe wê xwe gî terk an seba vê qîskê, talî moyî ji qîzik hatî vê şorê pê re dikê û ka ew cew cewherê hane ku pûzî xwe rakiribû jor û naxwazim û naxwazim. Ho dikete hundir jî hingî bigirî û hingî ber bigerê û dibe li me bisitirîne û nizom çi. Kurk dibe bes min fehm kirin bide. Yanî bi çi howî te neqîskî, bi çi howî te neqîskî bes min fehm kirin bide. Bi terîqî xelet bû, bi xesbin enî te bû çi meseleyê. Dibe no wela, dibe berê zêkîr û nîşoncî bûm û nîşonî min jî robû bonê kirin çûna eskerê, eskerên zû herbeke yên wî zemanî de bû. Dibê ji tewş derket çû bon re li wê derê hota kuştin. Ê me nizom bûn û min qal sos qedîyon em kê hev bixwazin em ê nîşon kirî bûn. Her tiştî me yî temam bû yanî qedîyo me got yanî em ê hev in. Min nizom bû ku ti kê here eskerî bimire ye. û mêrik bi wî dila dibê û mêrik bi wî dila dibê nizanê çi bike û fikrekî wî dorê û fikrek tê ez çi bikim dibê yanî qîzik jî holiyekî de digirî û berdigerê û nigor rû dimisê û desto rû dimisê û ew jî holiyekî de bi wî dila dibê nizanê kê çi bike himû qas jê hez dike û him jî vayî ku bîstî jî yanî

Rono ke onca dedenê do ji sedî pênc qebûl bike û qebûl neke, kîjan peve qebûl neke bes ve hingî jî hest ke mabênê xwe û nefsê xwe de jê re ezra dibîne. Dibe belkî wenî bîyê, belkî wenî bîyê, belkî cahil bîyê wê çaxê, belkî wenî bîyê elmuhim yanî

Piştî Brahîm Wergo Kirqî Zik Hingî Desto Romîsê Hingî Nigo Romîsê ê nizane jê re çi bike dibê bir ez xizmetçî bim di malê te de dibê bir ez qurbana te bim dibê naro be ser xwe ne xizmetçî be û ne tiştek be ti jina min î ti heyatê min î ti her tiştê min î ez ê te deyîn me ser serî xwe. Elmim vano dizewicin fetrê pîşî pir xweş derbos dibe. Ê qîmetê jinikê pir zonê, wê digerîne, wê tîne, jê re tihediya dikere, jê re tişta tîne. Heyîr ye nizane jê re çi bike. Hingî yanî jê hez dike. Fetrok derbos dibe, Brahîm dîsa bê mewdûeyê difikire, Tamo peya ji bîr nakin. Tevî ku samih bikin yanî mustehîl e ji bîr bikin. Ji qêf nûr re. Dîsa bê meselê difikirê, difikirê dibê min dibê em min çi kir? Dibê min çi rewinî hate serî min? Hê din û li qîzikê ew dike. Pir lê dişidîne. Li qîzikê pir teng dike. Yanî nare molê bo vî xwe, nare cîrona, nare derekê, wek di mol de be ê nefesê wî nîne derkeve. Jinik jî mecbûr e tehmûl dike kê çi bike ye. Ê rû bi rû lê zêde dike. Rû bi rû nêlîne yanî hîn lê şidet dike. Dîl xwe lê rûnone û difikire û nefsî xwe teng bê û xulqê xwe teng bê. Yanî dihisê ino yanî kê dinya gîl ser nefesî wî ye.

wê xwe teslîm kir lê wêne bi qoloyî lê ênî hez zor fikir pêro çêdibe bes ji to û manokî kê biteqeya yanî nizane hê dino çi bike hê dino bi qîzikê re mûamelê xwe pir pîs bû pêro dawiyê dike pêro xebero dibêje û dorê tê heye dike û mûamelê xwe pir pir bi jinekê re pîs dibe. Solek di di sisê çor me'dê jinikê ji dinê gîlev xist. Yanî jinik di cehenimê de îş kirin do. Hîngî şikî xwe her ku dorê lê zêde dikê. Şeş sol der bo sibin jinik bi zorî dibe.

Nûv qîzikî ji Zêneb lê dikin. Ê bi qîzê xwe tişkî wî xûrdik dibê ji qîzê xwe hez dike yanî qîzê xwe li tim dilîzê ji qîzikê hez dike bes ji jinikê re ev beden nê rind e. Jinikê re hîn bîno berê ye tiştek nexeyiriyo. Ê wede îbrahîme modî her ku dorê Poşt do dorê. Cor no şixul dibînê, cor no nobînê. Ê nikonê pir dûre mol cî herê tamo şiko û xorî ye. Ê her ku dorê guh no de yanî ne şixul ne tiştekî wergo û wezîfê xwe yî hona li Kuwêtê jî ji dest çû. Wergo we dayê xwe pir te'eban bûye, nû dûrmê xwe pir pîs bû. Ê nizanê kê çi bike. Mesrefê xwe zêde bû, tamo qîzek xwe jî hêdino bû. Yanî Elman Wedayê xwe modî pir pîs bû. Ê Rokê Brahîm darê meclisê Bamixtêr. Bamixtêr rû denê denê rê peya girniştnî ew jî rû denê kê hîne mesele dest pê bike. Brahîm wergo rûniştî nêrê xorta dikeve hindir.

Yanî Elsa jinikê ku miriye û ku di herbê de mirî û derket û no nemiriye. Ê dibê ne ji mixtêrê ji mixtêrê dibê dibê ne vo mêr ku çî bû eskerî eskerî de mirî min winî bîst dibê no no dibê vo moci re çî yanî bojarayekî derve û di şixulê û hîn nihotî bi çend sol ne bû çar pênc îşî yanî şeş heft sol ne heft heyş sol ne.

Yên Tahatonul Kurbî taç dikir. Kurk wîn lê dinêrê. Dibê ta cewhera xwestiyê kurk ji wî re dibêje. Dilê xwe dibe va meselê mane dixwe zone. Tew ji min jî pirs dike. Xwe ji wê hêlê nakirina wif. Got, temam, robû ji meclisê çû. Derket çû. Dorê mala

û digerê û digerê û digerê derek nişt û lê negeriyo. Meha ku di di derbos dibe dinê rê jinik tune ye. Nobîne jinikê dorê bo şirto teblîqot dike yanî şikayet dike dibê ji te jinê mondo bîye. Şirto dibîn çi tu jinê te windu bî min jinê te çûçik e qeyne jinê te nênî dibê wê dibê kesî jinê min yo xetif kiriye înî rivondiye yo jî jinê min windo bî do dibê çi tu jinê te monê çûçik e dibê ku tevî yenî yekî jinê te birevê motkê qîzik li konî qîzik qey pêro çi qîzê xwe bi xwe re birî û çiye.

Ew dibê ez qîz jinikê bibînim ên dilê xwe de dibêje. Dibê ku ez bibim ez kî ilim wê bikujme. Yanî dibê ez ne dor ne dorê şixul ne tiştekî dikê xwe dayê bendê wer li jinikê digere ye. Dibê nê bibînim kê wê bikujme. Piştî şeş heft meh derbos dibê di gund de kî qîz jinik tune ye. Jinkek tê bi çepelê wî digirê dibê birêw mezkêş der tiştekî bêj me. Dibê çî bêje. Dibê û ez li şom çûbime şom şixulekî min şom hebû me dikê xirot bikiriyo. Dibê em li çorşî bin min jinê te û qîzê te dî. Dibê tu rost bêjî dibê erê wele. Dibê min eriviyo min dikê xwe pê gundê hew min dî xwe li teksî kir û çû. Gû belkî tu yoxilîş bî gû no wele mû ta jinê te nos no kim. Gû mû kesek bînê melo min hêwê hê ta mû jinike pire şebo be. Şinka pira xweşikênî qûlê qûlê kes bînê wê tenê. O gumo ta jinê ta nos no kum çi tûniye. O goşta min dî xal taksî kir û reviyo min xwe negihand kê. Dibê tu roz dibê jî dibê erê. Dibê qediya ez ke herma şoma jinik dibê tu gerî şom min şoma çû çike tu wenî wê bibînî. No no no qediya dibê ez kem şom illa wê bigerim bibînime. Dorê şom Dorê du salo li şam xwedî xwe terikînê li werg li wê çarşî li hêvî ku jinekê bibînê ku jinekê bikuje. Ji dorê li wê çarşî dişuxule geh hemolî dike geh tişto koç dike yanî geh tişto difiroşê elmuhim yanî li wê çarşî nolive. Dixwaze illem jinikê bibîne, yanî hedefê xwe jinikê bibîne. Li wê çorşî ku jinek dorê lê dinêrê, qîsk jinek û qîskeke çûçik desta de hebe lê dinêrê lê deqiq dike belkî va hew be. Dûr qibînê bû dil opî ku ew birayî me hone mihendis bû li Kuwêtê bû, wedayê xwe yî ma dî

Rû dar boz dibin bi rohîm bi xwar divê wî min ji didob xwedî xwar şûr nekiriye. Min to xwedî xwe ji bîr kiriye. Her ez telefona wan kim ko binim çi dikine çi nokine. Ji zido bon re şûr nekiriye hînk tama xwe windo kiriye êdî. Telefon dike xwişk û xwişkê xwe û diyê xwe re hûn çi dikine li digê kurê min li wir çi dikî. Debese vegere divê no hûn ez kêl vir bim. Min kirî qufî xwe elem ez kê wê bibînim. Xwişkê xwe pir şûrê dike divê Birê min dibê tilnhîn li cewher û digerî dibe erê. Dibê ji qîza ke o pê wê hebû tim pê re didê û distînê ew pê re şûrê dike. Dibê qîzê opî xwe enwanê wê onî ye. Dibê ku bi birûhîm îşîne pirs dike va enwanê wê pê dine birûhîm.

ê di pê vo şexsî û pir mezin e mos kîşt û hino herm têk hev mimorî wî. Ynî mol xwe hemû hemû bîne qesr one. Di hindir qesrê de jî mêrik û dok doyê jinik ê, jinik û qîzê xwe tê de rû dikevin û di wir de jî xizmetçilixî dişuxile. Ewil min vo difikirê, difikirê dibê ez kê bi çi awî têk hema molê vî mêrgî pir mezin a qesr e tu ji heresin li holî qepiyo gî heresin ê.

Dibê cewher ew li xwînî xwe ye. Dibê vot talibiyo min ji cewher o dibê xwedî molê mir gotî illa min teslîme cewher o kes kem vî teslîme cewher o kimî dibê ji cewher o xurfê xwe li derê hûn ê dorê cam xwe rit kê dorê cam yanî cewher o. Va dorê bo cewher o cewher o wî dibînê cî xwe de sor dibe. Birayîm dibê dil vir çi dikiye. Dibê min tu girtî, dibê tu çi heqîrî min tu girtî. Bi çepelê digirê û sîloh jî bi xwe re onî wenî dike ber qirkê. Yanî ber singî wê. Dibê were ji vê derê derkeve min re derkeve min herin derve û yoxsa zeta bikuj me. Dibê no bi der nor me derekê. Dibê binê min re tu nê ez zeta li vê derê bikuj me. Dibê no enê. Tikê min bikujî min li vir bikuj e. Ew newêrim. Tikê Bi hera wî tu dikê min bikujî. Ku dikê min bikujî ez tane nikom derkevim dervo. Li dervo ekîd tu dikê min bikujîye. Dikê min bikujî min li vir bikuje. Divê tê derkevî lê ez te bikujim dê no. Werge winî yekî tu sîngê wê de lê dixwe jinik dikevê dimire. Rot bê qîzê xwe rot kî û dirivê.

Rod bin ji te wer got, pirs dikin, şirto tehqîq û ve dikin, xal divê tew nav wenî herin, nav wenî werin. Zû te mêrê xwe du sonine lê digerê ye, kê wê bikuje ye. Ekîd van mêrê wê ew kuştî û qîza xwe biriye. Lê digerin wî dibînin, digirin tînin, pê re tehqîqê ve dikin. gîl xwedine. Rûtbê Hukim hukmê edomê li ew dike. Cudo lê Sedir dike. Dibê we çire edom li ser min Sedir kirî dibêje min bo jin ku min lê min onî xwestî û nê qîzik bî û min lê sitirondî û min lê winî kirî tu li min derew kirî û nizom çi kirî gû lû me elê geriyo me kuştî. Gû no îşê me vî tiştî tenê ye. Te di sola xwe dayê bendê jinikê û tu jinikê dikujiye. Diclê vê jinikê bikujî. Dî ku fodiya xwe nedî yanî kê çipkê et nom qediyo edo me. Hê hindirî opî xwe dişewîtê dibê me çi qûz lê şîret kir. Kurê min xwe giyan te çi holî dibê çi guneye. Opî dorê ji ri miho mîhone

û dorê mehkemeyê. Dîsa tehqîqê bi Qîzikê re vedikin, Qîzik dibêje tîne mehkemê, Qîzik dibêje bavî me ji dî min re gotî derkeve wele ez e te bikujim e. Dî min jî gotî no ez dernakevim min bikuje. Teban vê mewdua

Elma miyonî jinik girgûtî derkeve jinik ne dernekevî dîlom û wê kuştiye yanî nêtê xwe kuştinê tune bî dibêjin. Ê hukma yanî hukum ser vî hovî yanî teban badî mihomî wedeyî wî nefsî ji şerh dikên dibê mêrik bûnî pêr çêbî winî pêr çêbî jê re hukum xefif dikê dikê ponzdeh sal o şûnê edam hukmê xwe dibê ponzdeh sal. Û tolî me ji li pê heqq dikin ser navof wî ku Yanî çi yên vê ku dizgirtî jinekê ser wî jî heqiq dikin. Nawa fi îtîrof dike dibe erê eleqa mabênê min û wê de hebî û her tişt bi rizoyê wê bî ew min tiştek li xesib nekirî. Badî yanî hikim wana vana gît tiştana dibî sê hikim ji panzdeh sala ji wê re dotîne. Ji wan panzdeh salan jî heşt sala di hepsê de dimîne piştî heşt sala derdikeve. Dorê qîza xwe dinêrî. Hîn ji hepsê derketiye jî. Ekê kîvê qîskê xwe dike, ekê kîlvê qîskê binêrê û nikone bizewîce jî. Ne wedeyê xwe yê rind e, ne tiştekî xwe yê rind e. Difikirê, difikirê opê xwe tê bîrê. Opî xwe re şûrê dikê dorê bi opî xwe, opî xwe re şûrê dikê ji te dibê. Opê min ji te Tim wanî li min bûye pir pûşmon bûme û nizom çi keskî qîzeke te bixwazim û pê xwe gun qîz di min de û min hol di min de û min wê çixê min qîza xwe do te û te nexwest qîzê min gî zewicî ne min qîzê min min û gî kiwêtî xwestine û gî cinsî xwê kiwêtî hene qîzê min ê zewicê ne min. Rût bê wergo vedigerê wê qîzkê xwe dît kê kê çi bikeye bes holî xwe ne ti hol e heta dimirê. Hewa vo hate birahîm bû. Mesela me jî vo bû înşallah we eciband ku we eciband jî bîr nekin ji min re vê vîdyoyê îştîrak bikin û îcab bikin û li xelkê gî belav kin hûnê ku hez dike vê tiştê winê ku dirikê ji wan re belav bikin û şeva we bimîne bi xêr û xweşî û înşallah wîn gîşkî heta çîroka din e bi xêr û xweşî de bimînin şev baş.